Ӕхсӕзӕм сӕр Сывӕллӕттӕ, ут уӕ ныййарджытӕн коммӕгӕс, уымӕн ӕмӕ афтӕ раст у. Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады, ахӕм у фыццаг фӕдзӕхст зӕрдӕвӕрдимӕ. Уӕд уыдзынӕ фӕрнджын ӕмӕ дзӕвгар фӕцӕрдзынӕ зӕххыл. Сымах дӕр, ныййарджытӕ, ма мӕсты кӕнут уӕ сывӕллӕтты, фӕлӕ сӕ хъомыл ӕмӕ ахуыр кӕнут Хицауы фӕдзӕхстытӕм гӕсгӕ. Цагъартӕ, цыма Чырыстийы коммӕ кӕсут, афтӕ зӕрдиагӕй коммӕгӕс ут уӕ зӕххон хицӕуттӕн, тӕрсут сӕ хъыджы бацӕуынӕй. Сӕ зӕрдӕ сын балхӕнынӕн цӕстмӕ куыст ма кӕнут, фӕлӕ сын кусут, Хуыцауы фӕндон ӕнувыдӕй чи ӕххӕст кӕны Чырыстийы уыцы цагъартау. Кусут сын зӕрдӕрайгӕйӕ, адӕмӕн кусӕгау нӕ, фӕлӕ Хицауӕн цыма лӕггад кӕнут, афтӕ. Уӕ зӕрдыл дарут, алчи дӕр, цагъар уа ӕви сӕрибар, Хицауӕй райсдзӕни хорзӕх йӕ алы хорз хъуыддаджы тыххӕй дӕр. Сымах дӕр, хицӕуттӕ, уӕ цагъартӕм кӕсут ахӕм цӕстӕй, ныууадзут уе ртхъирӕнтӕ. Хъулон чи никӕй кӕны, Сымахӕн дӕр ӕмӕ уыдонӕн дӕр уӕлӕрвты ахӕм хицау кӕй ис, уый уӕ рох ма уӕд. Ӕппынфӕстаг ме фсымӕртӕ, удвидар кӕнут, хицауимӕ кӕй стут, уымӕй, ӕмӕ йӕ домбай хъаруйӕ. Уӕхи сифтонг кӕнут Хуыцауы хотыхтӕй, уӕ бон хӕйрӕджы мӕнгард миты ныхмӕ лӕууын куыд уа, афтӕ, Уымӕн ӕмӕ нӕ тох адӕймаджы ныхмӕ нӕу, фӕлӕ ӕнӕбуар ӕлдӕртты ӕмӕ барджынты ныхмӕ, ацы талынг дунейы хицӕутты ныхмӕ, уӕлдӕфы чи ис, уыцы фыдӕххӕссӕг удты ныхмӕ. Уый тыххӕй уӕхи сифтонг кӕнут Хуыцауы хотыхтӕй, цӕмӕй фыдбылызы бон куы ралӕууа, уӕд уӕм разына ныхмӕ ӕрлӕууыны хъару, фӕуӕлахиз уат ӕппӕтыл дӕр ӕмӕ ма фӕцудат. Уӕдӕ фидар лӕуут, уӕ астӕутӕ ӕрбалвасут ӕцӕгадӕй, уӕ уӕлӕ скӕнут рӕстады згъӕрхӕдон. Фидыды уац хъусын кӕнынмӕ цӕттӕдзинад уӕд уӕ къахы дарӕс. Кӕддӕриддӕр уӕм уӕд, хӕйрӕджы ӕппӕт судзгӕ фӕдтӕ кӕмӕй ахуыссын кӕндзыстут, уый. Уырнынад уарт, ирвӕзындзинад уӕд уе згъӕрхуд, ӕмӕ райсут удылӕвӕрд цирхъ, Хуыцауы ныхас. Кӕддӕриддӕр кувут ӕмӕ курут Хуыцауы удӕй разӕнгардӕй. Уый тыххӕй ут къӕрцхъус ӕмӕ ӕвӕллайгӕйӕ кувут ӕппӕт сыгъдӕджыты тыххӕй. Кувут мӕн тыххӕй дӕр, цӕмӕй мӕ дзурын куы бахъӕуа, уӕд мын Хуыцау радта ӕвзаг ӕмӕ ӕз ныфсджынӕй раргом кӕнон фарны уацы сусӕгдзинад. Рӕхыстӕй бастӕй дӕр ӕз уыцы фарны уацы минӕвар дӕн. Кувут, цӕмӕй йӕ фехъусын кӕнон ныфсджынӕй, куыд мын ӕмбӕлы, афтӕ. Цӕмӕй сымахӕн дӕр мӕ уавӕртӕ ӕмӕ мӕ хъуыддӕгтӕ зындгонд уой, уый тыххӕй уын ӕппӕт дӕр радзурдзӕн Тихик, нӕ уарзон ӕфсымӕр ӕмӕ хицауӕн иузӕрдион кусӕг. Ӕз ӕй сымахмӕ ӕрвитын, цӕмӕй базонат мах тыххӕй ӕмӕ уӕ бауадза ныфс. Ӕфсымӕртӕн фарн ӕмӕ уарзт уырнындзинадимӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы чи уарзы, уыдон се ппӕт дӕр хайджын уӕнт Хуыцауы хорзӕх ӕмӕ ӕнӕмӕлгӕ цардӕй.